Eh, gima wachno en adier hmm. eh, gima wachno en adier eh, e dalawa ka eri kanyala ka nyasaye ni kodwa hmm. wan kod muma mar nyasaye A konu ni kwarwa ema nene okwongo ng'ado Mediterranean. Wan kodgi ma kata sani wan kod jodolo e iwa. Wan kod jodolo e iwa ma kata achiel a luongo ka hawi marach a nitie kamoro midware bodhi mapiyo to wantie. Wan kod buk ma mwalamogo Nyasaye. Wan jo Kristo. Kama wantie ni wan kod kanise ka, wan kod sigana, to wan kod gi- gi- kiwuotho e tienda ka Jaduong'- igi an kod kanise Jaduong' kanise ng'eny buora. kendo aneno kulokre to nyikwa Ramogi Ajwang' Eh, idwar ng'e nikech ayudo ka Nyasaye nogwedho jomurgi. Awinjo kuwacho. Kanisa mar Angilikan ni jomur noyude nadi? Eh, kanisa mar Anglican nene John Moore oyudo kinde noero nene ji pod ok ong'e Nyasaye to nonwang'o ka jaduong'wa nosea ka eri mawacho ni nosedhi boomo Bible ka noome to ne nyaka ger kanisa machiegni kode dek ne water kanisa kuma bor kod ng'at mong'e kanisa mabiro puonjo ji wach kanisa Mano e kaka nene wagedo kanyo to nikech jaduong' Ezekiel Odondo ma Kapindi, Apindi ma Kodondo nene- ne- nene mana okwongo e jaluo ma kata sani eri kidhi e dwe mar Julai mano taratibu mar Jangilikan tinwang'o nying jaduong'no. Ee, wan walamo Nyasaye kendo Nyasaye ogwedhowa. Ok iwinjo ka nyakwar ta ok ogoti ne nonwang'o yath. Mm. En en profesa ifuli piny mangima mm. ok en mar gweng' ka. Mm. Wan kod gima kamago. Mm. Ko wan gi gweth kaluwore kod lamo Nyasaye. Mm. Erokamano.
Erokamano. Nyakwar ta ok ogoti sa aneno ka ringo to tawo ng'ama ng'ongo to nyikwara mogi be nigi siso mawinjo wechegi. Koro wabro chwalo gini kendo ni ne giko dira mabiro ka nwatieke nikech wach tawo lach to nyikwa tawo wuok itung' pinje nidwa winjo wach ma tawo to tawo awinjo kimulo lemo ti piny luo ka kineno joma donji lemo to nyaka bed ni nitie gima machandogi joma ineno ga warruok taka gichung' tinjo kiwacho ni an na jakuo an an kama Ta- tawo tawo ne jalweny Mane en gi tong' kinde awinjo kupake ka ni tau kogot wuod ogumbu nya malele tong' motimo remo. Ok no jadwar. Tonge notimo remo, notimo remb dhano. E kit Luo, Jaluo luoro ng'ama chwero remo ni chieng' moro noketh kare. Dibed ni udonjo e lemo mondo juogi ka kik rochu. Eh, Wuod Nyakabilo, ipenjo penjo maber kapok jaduong' odwoko. Eh, to adwa ni mondo anyisi Kaluwore gi penjo mikwongo penjo kaka mano luwe ni ere kaka kanisano nobiro. E, jaduong' Apindi Ezekiel ema ne nokelo kanisa kane odhi e piny wasungu to ne noneno ka kanisa ogero skunde koro ji ne somo koro kane mzungu openje Ni to in to koro ka wadok, mm. uh, ang'o ma onego amiyi midok kodo dala? Mm. To jaduong' Apindi nowacho ni an gima neno kar ka maber ma, ma, ma, ma mi ng'ato ndikoni, mm. to ng'ato dhumo kisunguni, dhouni. Mm. Gini ema terna thurwa. Mano e kaka Apindi ne nobiro kod wach mar kanisa mm. mondo oger skul. Mano oger skul ng'iya kendo primary school be noger ne ji koro chako somo kare. Mm. Mano e gima okelo Lony bende ahinya mar jomur mm. e, i alego mangima jomur gin jok ma nokwongo somo chon mm. e, ne giluwre kod jogemgo e. eh. omiyo gimoro mar remo ma bende iwacho cha e,
tong tawo ni e, ne tong tawo rita penje matin nikech gino chando nyakuwa ramoga jwang' gidwa ng'eyo mm. ni kit ramoga jwang' ramogi noluoro chwero remo nyaka chil sani mm. tawo ne ore kendo nitie kata joma be nochuog tong' githo To king'iyo jok matimo timbegi, karigi orochre. To kendo kiduogo ing'iyo gunda, kata king'iyo thuond Luo thothgi, karigi olal. Kendo kiduogo tiyudo na kuom thuond Luo, ng'ama kare owuok en Tau Kogot. Nyikwayo owuok dhi maber, ema kelo wach lamo ni ka jaduong' dibed ni lamo ema noloso ma. To Leria Nyakwa Ramogi, maling' ling' mane mane un go ma samoro bende thuond luo mo mabeyo no kaka rirochre nyalo dhi loso momiyo kata uchung' Eh, wuod Nyakabilo, ipenjo penjo maber kendo nyikwa Ramogi Ajwang' ang'e neno wa koro dwan mondo owinj kaka wa- wach mipe- mipenjo mipenjo no chal. kaka iloko dhocho Eh, kaka iloko dhochno.
E dhochno waloko niya. eh, E muma in ja Kristo. Kisomo muma, Daudi nonego ng'a?
Goliath. In Nyasaye oheri molo Daudi? Ang'o miyo kar Daudi ok norochre? Tau kogot ne nek gore ga lo odwaro ni mondo obed mage gi nyikwaye gi nyithinde moko ma en go i ot. Tau kogot a kwano ni neno omak ogore mondo omak piny. Piny alego mineno mangimani. Onge kama tao ok okonye dho udi. Kuom wasigu mane chandogi. Um, king'iyo um, uh, gima ne tawo gore ni ne maugo negoga jok ma ne nyasaye osechweyo manitie e piny kama nyasaye ohero nikech nyasaye ok chwer ok chwe joge ni mondo jogego mondo otho ochweyogi ni mondo jogo kaka ondiki muma ni dhiuru upong' piny jogego mondo opong' piny koro jomur ne tho oganda ma jomurno Nyasaye nooro tao Kogot kaachiel kod dho udi mamoko ma asekwano modak i South East Alego nyaka Alego mangima. Ni jogi nyaka bed kendo timo gikgi maber gi kwe mondo gimnyuolre gidhi mbele. Omiyo kane tao Kogot odhi monego ng'ato, to nonego ng'ano ka Nyasaye ema oore. Ni jogi tho kae to kuma digidhiye onge mak mana kiriembo joka m- mondo oring odhi. Koro kane odhi to ng'at mochung' nodwa gore kode to onego. to moringo to ne ok onegga. Koro Nyasaye ema noore momiyo remo onge mane odonjo kuom tawo. Kar tawo nitie professors, nitie Profesa Odhiambo iluongo ni Thomas mokelo isipe, nitiere Profesa Douglas Odhiambo Okaka, nitie Profesa mane wakawo wami jokakan nikech ne gionge gi Profesa. Jacqueline Adhiambo Duol mano nyamera. Nitie Profesa Bethel Ogot. Bethel Ogot. Mano jamur. Mano Watuelo jamur. koto ok dem. Ayuachoni. Mano ud mur. Eh. Eh. To ging'eny akwan To ona ging'eny. matin go nikech Oh. e saa tin A- dak wakwan a- akwayo professors ni- te. Akwayo ni wach ni duong' ma kendo weche ariyo muwacho ma jogemo winjo. Nyasaye nooro tawo mondo ogo ogo jogembo ogo dhi kucha kendo thuon gemo bende awinjo kuchako wacho ni macha bende nyaka e mane gikawo kothwa eh. mondo bende odhi obedie profesa e piny erokamano nyikwa ramoga jwang' a wan e dala nyakwa tawo kogot a wanono sigand tawo matut nikech ogandwa moko nitie mane osomi asomi buk to ok nong'eyo koro kawuono wan gi nyikwaye kendo wayudo ni tawo nyasaye nogwedho nyikwaye nitie to wach tawo lach aneno ka nyikwa ramoga jwang' mathoth gombo ni wach ni kik rum ma momiyo waneno ni giko dira mabiro Wabiro medo dhi nyime kod sigand tawo. Omiyo weche pod thoth ma ka wakawo thuolo gi nyikwa tawo kaka uneno gi chien ka, ok wanyal nyiso nyikwa Ramogi sigand tawo mana e wiye wiye. Pod wabiro duogo nikech gundni tawo, gundni yawo mane tawo ogoyo, ogoyo ka daro pod ok wamulo. O, nyakwa tawo Kogot sa aneno korumo, wach ma ditiego nyikwa Ramogi. E, atieko kawacho ni nyikwa Ramogi Ajwang' ni wawuoyo kuom thuondi mag Luo, Ka wanyiso nyikwa Ramogi Ajwang' gigo mabeyo mane ne omiyo jogo okedo, to kendo uneno ka gima duong' mokwongo ma ng'ato nyaka bedgo en lowo. Ok inyal dak e wi yath kaka winyo. Nyaka ibed mana dhano matimo gige ohala, mwandu duto wuok e lowo. Mano momiyo Tau Kogot nene okawo kindene mokedo matek ma dho udi obedo kod mwandu dho udi ma uwinjo ka wasekwanogo ma koro konyo piny mar Luo mangima. Mano ema atiekogo to nyaka mos Awino Kibrit wuod Gemrangwe mano bende en thuon Abila Mang'ongo gin kod JJ Obara wuod Uyoma Katweng'a Atweng'a Nyabwong' mano Nyamur. Obe onyuolo thuondi iwi oma kucha. Erokamano nyakwata Okogot. Jaduong' wach ma ka kwago mbaka ni wach minyalo nyiso ni kwa Ramogi. Eh, Wach manyalo nyiso ni kwa Ramogi en mana ni gik mwawachogi notimre e kinde machon to sama koro wantie ni koro nitie lokruok. Iwinjo ni ne ji kedo, ne wakedo nikech ne wadwaro lek, kuonde ma dhok kwaye, wadwaro kuonde ma wanyalo puro, wayudie cham. Sani eri koro mago nitie, ne waseyudogi. Sani kaka iwinjo ka akoni ni kanisa wan mane wakwongo gero, wan jo Kristo sani ma wan e warruok mar Kristo Yesu. ma ma eri en gima duong' ahinya kendo anyalo wacho ni ei, ei dalawa ka emwa kwongo nwang'e bishop mar Anglican bang' Msungu. Mano Evans Agola ma Kong'injo. Koro bang' mano to tinde wang'eny kodgi. Oh, erokamano jaduong'. Wang'e eh. ni wasesingre nyikwa Ramogi ni sigand tawa wabiro medo dhigo nyime. Mm. Jaduong' wach ma ditiego go nikech sa morumo. Ah, ago erokamano. Tawo nyona chute biambo nogore mondo wabed gi lowo. Mm. Gima dakwa nyithindwa mantie sani girit lowo. Mm. Giwe uso lowo yaye. Mar ariyo, nyithindo mondo osom nikech dhok mane wachamo, mane wanyiedho, mane wanyuomo, dhok orumo. Tek ahinya mondo inwang' kata ni kogot ka ng'at man gi dhok piero ariyo. Wadhi uru e skul, wateg skul kendo ka nyalore to skul miluongo ni sigana sigana kogot onego loki nyinge ni tawo kogot secondary school or primary school in future Erokamano jaduong', awinjo ka kuonde mikelogo wabo medo tuomo kwaromo. Ni kwaromo ga jwang' ageno nwa twak maber kama wagoye tal eh, awagoye tach e dala ma nyakwata Ukogot. Mana ka joluo nogo ngero ni ng'ama ong'e kuma oaye Ema ng'e kama dhiye. Kikia kuma iaye, ok inyal ng'e kuma idhiye. Iwinjo ka jaduong' owacho ka, ni nyithindo sani tugo atuga gi lope. Giuso ginyiewo go apiko, jomoko be uso ni ochamo go mandas. Iwinjo ka kane en lweny malich mane dhano thoye, ma momiyo ng'ama ouso lowo en ng'ama orochre nyaka chieng'. Nyikwa Ramogi wabiro medo dhi nyime kod twak mar Nyakwa Tawo e giko odira mabiro. Ma atanu chenro niluongo ni Okinja Makambo Jaote Juogi. Ero uru kamano.